Cin hlasakmi ṭha ngai kai lawm tak. Hlasak hi a fawi bak lomi sizing tho bak in hla sami hi Atu kha tlawmpal cu ka rak chim cang i atu kha cu information pawl ka chim lo i raltuknak ah zeidah ka tuu kan dirhmun kha ka chim. Atu cu information pawl zeidah kan cang timi maw Kawlram ah Myanmar naingai yi a chee ne kha zeitindah a kal lai timi ah mah kha van chim ka duh i Mi tampi nih mah kha fiang lakin a kan chimmi an tlawm caah rak kan chim lo an duh ngai ko an ti. Min Aung Hlaing nih uknak a lakmi cu uktu si a duh ruangah a si. Uktu si a duh, zeitindah ramluk a tlaih ve lai? Zeitindah Kawlram ah hin do tlami, tlayo in Tamrah do tla president ka si ve lai timi kha lam a kawl ve. I uknak chuh chom min khan cun tamra ka si kho lo ti kha cu mihrut si ve lo tikah ai theih ve. Cutikah atu ah Kawlram ah cun vawlei cungah khoika hmanh ah Parliament um loin dotla uktu an um bal lo.

Nai ngan dawt tam rah, silole sosialist le nan sim party uk ka ṭha maw? Pakhat khat maw? Mitu hluat daw an serpiak khawh lo tikah pension a lak tiang kha bucho hmuci sawsawh a si ko. Silole amah tein a serchommi party nai ngan dawng i nupi bia hmu ti sau i a phuai uk ka ṭhah, uk ka ṭhah kha si. Mah kha a thlen. Cu hnu ah cun SP, SPDC, State Peace and Development Council, Yin Chae le Phungphiri Council, a ka thah ṭhiamṭhiam. Amah a si lo, an sui kha. Sinain Vuanci cu an um caah Vuanci a phoih pawl a uktu hna Vuanci cho cu amah le mah zai pe kho. President a si kho lo. Atu mah kha an van tuah le heh tiah ai zuam ve ko rih. A tuah khawh ve lo tikah a donghnak ahcun 2008 a chekhan upadepi cu sualpi hna i uknak cu a kum zong nih a zawh ve lo tikah minung uknak a van thlah i Tingsing cung tu ah khan president timi kha a phan. Cucaah cun Kawlram ah Newin nih Sosialist in a rak kan uk lio ah Hlutdaw kha a neih i cu Hlutdaw amah nih a serchommi te khan Naingan Dotamrah cu a si, Sanju zong a siter. I 80 tiang ah khan Kawlram ah khan Tamrah kha an van i peh ve lengmang ko. le ei ti ei i uknak an lak hnu kan tamrah timi kha dong i tingsing chan tiang kha tamrah lung kan hong um i tingsing i hong um tingsing in khan NLD nih 2015 ah van tei ve caah khan tamrah timi quorum ah president timi cu parliament nih a pek ning tein van um anmah ralkap lila nih an ser mi ning tein a kau atu ah Min Aung Hlaing nih tingsing bantuk tamrah si ve a duh tikah zeidah tuah tiah cun uknak a lak, zeidah a kawl colh, hlutdaw nunter kha a caah biapi cem a si. Kha hlutdaw kha a nun lo ahcun parliament kha mu Pi Ṭhawng Suh parli- Pi Ṭhawng Suh hlutdaw timi parliament kha a nun lo ahcun president kha a si khawh lo caah atu mah cucu ai zuammi cu si.

Mah pawl vialte khi du ṭia uan ci cho an si dih. Atu nangan cheu uan ci utan sui ti mi lawng du ṭia uan ci cho si ṭiam ṭiam. Du ṭia uan ci cho ti mi paruk bak nei mi lawng hang sinan mah khan khan zei man legal a si ternak pakhat man do thla si ternak um hlei lo du ṭia uan ci cho lawng te zakhat zong khan na silo anga hlei lo president lam kha kawl ca ah atu ah election cu heh tiah tong te nam in a nam i Kawlram cu a si tawng ah si ah Southeast Asia ah a phui win member pakhat a si i Asian ram hra chung member pakhat a si i hi chung i a hawi le lila an ti lai cu member a si timi tampi ram nih atu i mipi duh lo bak in amah nih a duh mi ning in election tuahpi a kan timmi zong hi Cutluk pi cun hohmanh nih hi dotla si ti kha an pom kho hlei lo. A pompi kho dingmi cu amah bantuk ruahnak a ngeimi Lau hei ti bantuk mu community pawl khi Lau cu min online bantuk an si ko i Lau nih a pompi khawh. Cambodia community si ve cu mu, Ana Sin Sanit. Cambodian hna nih a pompi khawh. Vietnam hna nih pompi khawh. Sinain democracy ka si ko timi fak tein mipi, mipi nih thimmi cozah a neimi Malaysia bantuk, Indonesia bantuk, Philippines bantuk nih cun pom kho lai lo. Zeicahtiah lih in a tuah dingmi kha a fian ko caah khan. Cucu Nizaan tih ni June thla ni kul le ningan kul le sarih kar kan nepi ro ah Peace Forum a tuahmi kan nan hmuh lai. Nizaan tih ni bak si ko tu nili lawng rau ko rih hi. Nithum lawng rau rih. Ma ah khan zeidah a tuah ti ahcun Peace Forum kha ma kha kha ai timhmi cu ngingchai timi kha kan hlan chet hihi kan tuah lai Hitihin federal state union pi kan ser lai. Election kan tuah lai. A hmumi kha uknak atu kanmah nih kan in pek hna lai i nan tei ning tein nan uk lai ti pawl ai tuahter lo ahcun lam kha um lo. Cucaah cun mah kha show si. Mah kha peace talk kha, peace forum kha show si. Piah a kan piah. Vawleicung kha piah. Rak ka zoh u hih. Hi tluk in ngingchia hi ka duh hih. Vawleicung vialte radio nan dul i rak ngai u a ti. Amah lei one man show si ma kha. One man show si i a kan piah. Vawleicung kha piah. Khah, zeitin dah nan duh? Ngingchia hi kan ceih tu hi. Khah, i ruah tuah u ti le heh. Group hna two group an ṭhen cu mu, ni thum chung an tuah cu mu. Zeitindah Parliament hi kal seh ti nan duh? Federal system in kan i uk lai, democracy bak kan si lai. He, a chim dih ve ko. A chim dih le amah kha kan ngaih ahcun a palhnak a um lomi a lo. Asinain kha chungah khan a chimmi vialte kha amah nih zeidah ai theih lo ti ahcun a chimmi vialte a funtu pakhat lawng um. A chimmi vialte a bia a funtu cu pakhat lawng um. Cucu zei? A donghnak ahcun na thong si a che khan upade a tlai phi ya me a ti. Kum thong hnih le kum riat i ralkap nih an tuahmi phunghram ning khan a si lai a ti lengmang. kum thong hi le kum riat ralkap nih an tuahmi phunghram ning a ti ahcun democracy si ti lo cu. Ralkap phung na kha 2008 kha za u law democracy si lo cu. Zeicah hluat daw kha za u law mi nih mipi nih duh zong duh lo zong ah dako 25% an i lak cu. Mi nih thim lomi twenty five percent ai lakmi vawleicung ram khat hmanh lo communist China hmanh nih mak i kem hang lo. Mipi nih thim lomi bak ralkap uniform he twenty five percent ralkap company bia MP khi zakhat si nga selo kul le nga kha rak kan thim lao ralkap nih kul le nga cu kan i lak ti si cu. Cun Sungphiatchet vialte, decision vialte kha 76 percent in sungphiatchet tuah si lai ti hoi cu 75 percent kha mipi a kan pek le 25 percent kha amah nih ai lak le decision sungphiatchet biakhiahnak vialte hi sawm sarih le paruk in tuah si lai thi cuti sun ra kha pakhat kha lak lengmang a hau. Cu tikah ralkap 25% pawl kha minung pakhat pakhat in biachimnak nawl an pe hoi hna lo. An dihlak ka uan voi na si lai an ti hoi hna. Cu tikah cucu democracy tiah anih nih cun a pom le cu democracy in cun kan kal lai a ti peng. Kha 2021 ah Min Aung Hlaing nih ANA a lak cangka in khan Roadmap ah roadmap a chuah colh ve cu. Roadmap paruk a chuah ve cu. Khi Nainganyi Lansin, Lampiah meipung kan ti hnga maw? Nainganyi Lampiah meipung kan ti hnga maw? An roadmap te kha um. Le mah an roadmap cu zeidah si ti ahcun five point a chuah ve. Six lo in five point roadmap a chuah. Hlan lio Kin Ngun te nih an rak chuah bantuk kha. Cucu 2021 ah khan uknak a lak cangkan a timi cu Kawlram hi Mah five political roadmap panga tangin kan kal lai a ti. Panga bak a thanh ve. Cu a thanmi cu zeidah a thanh ti ahcun a pakhatnak ah democracy multi-party party sung democracy sahnih in election kan tuah lai ti a pakhatnak ah a tial. Party sung democracy sahnih ti atu a kal cangmi ka si ko. Party hopoh kan i zuai kho lai timi kha Cun state economy ram hi sipuazi a rawk tuk a heh tiah sipuazi kan ser ṭhan hna lai. Reconstruction kan tuah lai. Cun agriculture, uh, seipuazi vei vialte a thar in kan ser lai. Ram kan i sersiam ṭhan lai tiah a pahnihnak ah a ṭial. A pathumnak ah zeidah a van ṭial ti ahcun 2008 a chekhan upade a ṭaing tuayame a ti hoi ṭhan. A pathumnak ah a roadmap pakhat a si. Cucaah cun a pathumnak i a roadmap kha 2000 a cheh khan upade a taingphi ah mei a van ti ah khan cun a fiang hoi cang. Palinak i a ṭialmi khi cu Federal Union kan ser lai i democracy in kan kal lai a timi pawl vialte kha cu va um cang ko seh law a panganak ah a timi cu Mahkai election kan tuahmi a teitu kha cu phungning tein handover kan in pek hna lai. Nanmah nih nan uk ko lai ti ka panganak ah tial. Pahra zong pakul zong zakhat zong va tuah hmanh se law a pathumnak a tialmi nih khan a tha hoi cu. Cucu zeinih dah a tha hoi? 2008 a chekhan upade a tai pi yang e. NCA Nationwide ceasefire agreement zong kan tuah lai. Asinain 2008 lio i ning khan a si lai a ti peng. Cucaah cun atu Min Aung Hlaing nih a tuahmi pohpoh hi 2008 kha ai tlaih peng. Cun, okay, mah roadmap panga cu chuah. Kain Talen le Kain Paul vialte hi te Min Aung Hlaing nih atu ah Nging Chian hi a ti lengmang ko ṭung nan duh ve lo maw tiah halnak an kan nei. Nai ngachiat tan taman tampi nih an kan hal, ramdang kip nih an kan hal. A ziah amah hmanh nih Nging Chian hi a duh ko ṭung. Cun federal state, federal democracy a ti ko ṭung. Cun nanmah le nan ram cio ah nan pine cio federal in ṭhat in nan i ukla timi bia zong a chim ko ṭung. Ziah nan duh ve lo maw timi kha. a kan hal lengmang. Tu ramkip kan kalnak zong mah cu kan hal lengmang. Le zeidah kan phit ti ahcun, okay, cuti si cun min online hin kan kan hlan chet nga kan tu ahcun kan mah zong kan nei ve kho. Nangan hi uti chet jimhan chet puruk kan nei. Nangan hi yetti chet pakua kan nei. Tin kan suai. Ain talen ne kan pol mu, kan tiklak kan kan suai cuma, kan na tla cu end user zong ai tal. Cu kan suaimi ahcun zeidah kan suai ve ti ahcun a pakhatnak ah kannih cu pakhatnak bak ah kan ṭialmi two-thousand-one i ANA a tingmi hi thla seh. Zeicahtiah ahohmanh nih kan fialmi zong si lo, ram a rawk tuk caah ralkap nih ANA ting ko tiah mipi nih kan fialmi zong si lo le amah a duh in Hlo hmanh nawl pek loin a tingmi hi hlawt seh, ana ka tingmi ka palh tiah chuak seh kan ti. Cun a pahnihnak ah zeidah kan ṭial ti ahcun hmailei ah ralkap ralkap hi kaa kuai u an si ṭhan ah timi khi ralkap khi zeitik hmanh ah ralbawi nih hruai hlah seh. Civilian nih pitu lutu nih hruai seh. MP pakhat kha maw civil pakhat kha MP tlingmi kha Kakwe U an ci kan pek lai. Amah nih hruai seh. Ralkap le ralkap kha Kakwe U an ci e, Bucho ci e i ti hna hlah seh. Civilian tang um hna seh kan ti. Cun a pathumnak ah Atunai ka chim ka an nih a pathumnak ah 2008 a ce khan update 9 pm e ti bantukin kanmah zong nih a pathumnak ah kan tial ve mi cu zeidah si ti ahcun 2008 a ce khan update ku phet ding ya me kan ti ve a pathumnak ah cu kan tial an nih a pathum ah an nih i a pathumnak cu na thong si a ce khan update 9 pm e kan nih i a pathumnak cu na thong si a ce khan update ku phet ding ya me kan ti tikah a dang pawl ku cu va rel len duh ti han ning law khah khan kan i kalh cang Kan i kalh cang tikah cuti si ah nan i chawn kho lai lo. An nih an duhmi hi varal lei a um, nan nih nan duhmi varal lei a um, nan karlak ah nan tan khawh veve lo ding tiva luang. Cucaah cun zeitindah nan i hrawh veve lai? Nan nih nih zeitiang dah nan tum khawh, an nih zeitiang dah nan tum khawh? Kan nih nih kan timi cu mipi nih hin ni tiang a kum sawm sarih chung ralkap hritik uknak tangah kan um i Anasin City tang kan um i a sau tuk cang i kan ni sawh khawh cem ah kan i sawh khawh cem ah 2008 a che khan upade cu a phet hrim hau kha lo khan cu a sawhnak ni lan hrim um lo kan mipi hrim nih ngingchang i timi biaceih zong an duh ti lo zeizat dah an thi cang ralkap nih uknak hmailei ah kan kan i tel ti bak lai lo timi amah khan chat pe bak seh cun A thar bak an upade kan suai lai. Kan suaimi ning tein kan kal lai. Cu ning in cun suai tharmi ning lawng in cun election zong i tuah seh. Na thongh si a che khan upade tang i tuah bak hlah seh ti kha kan nih kan kalmi cu si. Tlangcungmi vialte tu nangan Yi Manchet kan ṭialmi objective proof kan ṭialmi cu mah tu cu si. Cu ahcun kan dir dih tu hi. Cu cu kan phan. Cuti si ah ralkap le atu hriamtlai pawl bia i ruahnak ding lam cu um ne lo maw tiah cun atu tiang ahcun na ṭhawng sih an ti peng ve. Kan duh ve lo peng caah atu tiang ah cun black and white ah kan dir rih. Hi Black and White ah kan dir. Atu ASEAN nih Malaysia nih a hruai cuahmah lio si chairman. Mah khon Philippines nih hruai lai, Singapore nih hruai lai. Cu khawh cun Thailand nih hruai ṭhan lai. Tikhin Vietnam ah kal ṭhan lai. Tikhin kan kal te lai. I aa Annih nih an duhmi cu ramleng mi an si. Kan ram mi an si lo cu maw ASEAN cu anmah le an ram cio issue nei ve cio mi an si. Annih nih an duhmi cu kanmah ASEAN a phoihbuun ram chung i hitluk i harnak nan tonmi zeidah kan in bawmh khawh hna? Daihnak nan tuah khawhnak ding a si ahcun kannih nih zeidah kan in bawmh khawh hna ti kha annih an kan kawlmi tu cu si. Cun

lu a chinchin san ah thoṭha hmuh caah ASEAN vialte nih an khonmi tangka ti an nei fawn lo. Kha bantuk an nei lo. Cucaah cun Kawlram ah nizanti ni i li ai hnihnak khan ASEAN nih zuan hnawh hna u sih an ti ahkhan ASEAN tangka pi neih ciami kha an nei lo. Nang cu zat nang zeithle na thawh la, nang, nang ram zeithle na thawh la, ni ti chuang. Le Malaysia nih kei million pahra ka thawh la, Singapore nih kei panga ka thawh la Philippines nih panga ka thawh khi an van thawh chom i van thawh van burh zokzok i atu kanmah ra kan tuk bantuk i tangka thawh zokzok i ral tuk phun mu thawh zokzok phun i van bawmh khi si tikah ASEAN thazaang kha ASEAN nih hin Kawlram hi sipuai a peih kho maw peih sipuai peih su mu zong a nei kho lo ngingchia hi tat zong a thlah kho lo lu a chin chin sana thothah mu zong a neih ciami a pek awk a nei lo a neimi ram si lo a sining hoih in a tlachop in kal i mi bawmtu dirhmun khi si. Cucaah cun ASEAN bochan tuk kha kan caah zeihmanh khi uh, atu i ka chimmi pawl ral in a kan tukpi la le sipuai a kan peihpiak rila le hei ti bantuk an khan cun uh, ruahchannak ummi si lo. An kan bawmh khawh cemmi cu kha Kawlram hitin na um kan, kan pawng Na pawngkam ram vialte ah na minung vialte refugee in Malaysia ah khin zeizat na refugee in um Thailand ah khin 5 million deng Kawlram min um tu ki ralzam khi cu Thailand ah 5 million rom Malaysia zeizat dah kan um India zeizat dah kan zam pawngkam ram vialte nih kha Bangladesh ah Rohingya zeizat dah an hlon hna khi vialte khi pawl vialte kha Hi vialte hi nangmah ruangah a chuakmi si i hihi kan ca thilrit an si ve cang. Van in kuat hna le na ram a ṭha lo. Cucaah cun na ram a ṭhat a hau. Zeidah na ṭhatnak ding kan in bawmh lai? Zeidah na herh? timi tiang tu khi asian te pawl nih an chim khawhmi si. Taluk tu cu humanitarian mindset a um lo. Zeitluk kan har zongah kan thih cuahmah hmanh ah an ram chungah zeidah ka ei lai, zei, zei suikhur dah ka va caw lai, zei zinan khur dah ka va lak lai ti. Kan minung hmanh hi Taluk ruahnak ahcun kan minung hmanh hi Hi suilangun ah thlen awk thau si loah thingtan in tuk i ai thleng ding cu a kan tuk ko lai. Zezaticun human right annih caah humanitarian mindset a nei men si lo. Ka miakmi lawnglawng cu cu kan vanchiatnak, kan ram pawng ah ummi ram ṭhawng tuk an um ko nain mi bawmtu si loin mi thattu ram le mi eitu ram kha kan rak i ngeih tikah kha khattelei kan vanchiatnak. Cun Atu ah aa Kawlram ral kan tukmi ahhin teh zei hi dah atu lio ah a har cem tiah biahalnak um sehlaw kan i harh taktakmi pakhat ramleng lei ahcun Tuluk a si. India a thluachuak in nung ve. A ṭhawng lei paoh ah a dir. Mipi nih van tei usih law mipi lei ah a dir lai. Ralkap nih a kan tei si le ralkap lei a dir lai. Cucaah cun dirhmun a nei lomi si. Taluk cu dirhmun tal a nei. A chia lei ah khan a dir lawlaw. A chia cemmi ah khan a dir lawlaw. India cu si lo. A a thawnglei paoh ummi si. Cucaah cun kan van chia. Ram hnih vawlei cungah vawlei cung anmah pahnih fonh hna si law Taluk le India population khi a pahnih khin fonh hmanh. Thu puan 8 million, 3 million, ah 3 billion deng don si lai ke. Vawlei cung population vialte cheu hnih cheu khat deng mak an si. Amma pan ram hnih ke. Bangladesh van fon le bang chan an tling lai. 170 million an ai. Cu ni akan karce ni, cu akan karce mi ram ngan pipi cu kan ca san tlai an si lo mi kha. Kan ban chet nak tak tak cu si. Cucaah cun Atu ah election kong Kawlram i ka chim hlan ah mah cu zeiruang dah ka chim ti ahcun pawngkam dirhmun geopolitics kha eh, van theihchih hau caah khan cucu atu ah Kawlram nih ngingchai ah election a van tuah ahcun kan pawngkam ram pawl hi kan caah bawmtu nakin ral a si deuhmi a ngan pipi in ummi kha van hmuh chih te dingah mah kha ka van chim duhmi si. I Kawlram cu 2010 ah election kan tuah i Fast Path the Post an ti. Fast Path the Post timi system cu FPTP ti si. Fast Path the Post timi cu naingtu a kung yu tiah ka leh ko la Kawl holh in a khi. A teitu nih i tlaih dih. Kha banabia ah Thantlang Thantlang ah MP panga ni cu MP panga ni cu le An i tluk ngai ko nain pakhat te nih mehra an cah cem sehlaw a dang pali kha an sung ko. Zeicah fast food dapho cu naitu a kung u si le teitu paoh nih lak dih kha a si. Cucu fast food daphoes an ti le uh, cu system in 2010 kha kan tuah. A dih 2015 ah kan tuah ṭhan. A dih rih 2020 zong fast food daphoes a si. Voi thum kan kal cang. I First past the post system kha a ṭih cang tumino hna nih. Zeiruangah annih nih cun a zeiti hmanh in a minung an i chuahmi nih khan a kan tei kho ding mipi kha a kan tei kho ding an, an ser kho hna lo. Cucaah cun atu cu proportional representation system PR system timi hman ai tim. PR system cu zei ah dah hman lai ti ahcun uh, a chu ca democracy sanit i an hmanmi khi si le a chu ca yoiko puai sanit tia kawl hon an le le buak tlak i unau tingvo cio i pot khi si PR system cu zeitin dak ta chun lai ti okay than tlang ah khin MP panga ni cu lai MP panga nih cu lai i first part ah PR system ahcun pakhat May May kha Thantlang peng ah khan meeting khat um ti ko si minung panga nih cu min uh, thong sawm thum a hmumi pa kha a tam cem hnu le pakhatnak si. Asinain thong sawm sarih nih khan me kan ṭheh lo a ṭhawng cem pa kha. Ziah kan me kha vai vuan. NLD ah ṭhehna, CNLD ah ṭhehna, khi party dangdang ah khan MP pali ca kha kan va pek lai. Cu tikah me thong sawm sarih kha a vai. Le pakhat pa nih khan me thong sawm thum a ngah, nain thong kul le thong nga pakhat pa nih ngah. Sangah kul le nga pa kha sung. Zet song sawm thum pa nih tei. Amah pahnih fornak thong sawm nga le thong nga sang. Minung pathum nih khan thong hlei nga, thong hra ti khan an i ṭhen cio an ngah mi kha. I phakha me thong sawm sarih ai funmi pi kha alaka si hlah seh ti si. PR system ah cun. Le zeitindah an tuah lai? Thantlang peng ah khan MP pakhat a chuakmi dingmi kha Bianabia Chinpine ah MP pahra an chuak lai a ti ahcun Chinpine chung i atu ka chimmi NLD nih thawng cem hna sehlaw sawmthum sawmthum in hmu hmanh hna sehlaw Chinpine i a ummi meeting khat kha thong sawmthum lawng an hmuh lai caah sawm sarih kha an phawt hna lai. A sungmi kha a sungmi kha an i phaw lai. An i phaw lai i banabia second ah khan uh, USDP va ti ko sih. USDP me kha an rel vela le second ah thong kul a hmumi an um lai. Thong sawm sarih hleimi ah khan mu le thong kul kha minung pak ah me thong hra MP pakhat a ti ahcun minung thong kul kha MP pahnih an tling lai USDP kha NLD kha banabia pathum a tling lai USDP kha pahnih a tling lai CNLD kha thonghra an ngah ve ti si ahcun pakhat a tling ve lai cu caah cun me cuh tikah PR system ahcun ai cuh mi pa theng kha hmu loin a party nih khan an pekmi khuaitan kha an i lak la kha nan nih CNLD ka pahra nan ting kha USDP kha pakul nan ting kha NLD kha sawmnga nan ting kha ti kha si lai chim duhmi cu le khatika parliament ah khan NLD kha akal ko lai nain mana bia sawmnga na kal lai USDP kha sawm thum na kal lai CNLD kha pakul in an kal lai a dang party dangdang kha pakhat pahnih tete nan ra cio lai cucu unau tingvo i PR system i me an pek dan cu si le cucu PR system a hman tik ahcun sungh kho um ti lo atu ah PR system a hman ahcun laitlang ah nai nai i uh, 2020 an i cumi kha zoh u law NLD pakhat nak si second kha CNLD ti ko sih, Chin Party. NLD kha Laitlang pumpuluk ah pahra an tlin ahcun mah kha pahrai a hleimi me an phawtmi ah khan CNLD kha panga an tling kho ve. USDP kha pathum an chuak kho. PR system ahcun nai Laitlang ta kha zoh usilaw. Cucaah cun nai Laitlang an sung cikcek ko nain MP pathum an chuak kho ṭhiam. Le kha bantuk system kha tutan ah hman a timhmi cu an kan tei sual hmanh ah unau tingvo phawtmi in USDP Ciamphuai Party hi unau tingvo in sawmthum an chuah ahcun ralkap neih ciami 25% he cun a zeiti hmanh in parliament kha an control khawh lai. Cucaah cun Fastpass the post kha hmang hmanh sehlaw uh, fastpass the post kha a hman ahcun a sungh than lai caah PR system a hman lo ahcun atu 25% a kan miak rih a kan miak ci a si cucaah cun duh zong duh lo zong ah khuaitan sahnit a tuah rih ahcun a kan miak rih hoi lai kan el khawh lomi cuzacun miak hnih in a kan tuah PR system in unau tingvo phawt men an ra lai cun anmah nih duzong duh lo zong an i lak ciami 25% um lai caah tutan election hi duh zong duh lo zong ah kan duh zong duh lo zong ah min aung hlaing te party nih tei ding in tuahmi si kan duh zong duh zeiti kan ṭhe zong ah free and fair tiah banabia khah A hmaanmi hi cu zalong tein kan tuah la, hopaoh nih rak kan zoh ko tiah tuah hmanh hna seh law an phawt min khan an tling ve lengmang lai cu. Pot pakhat ah khan an chiahmi me pungpi ah khan an rel lai le me ting khat chungah thongsawm thum a hmumi kha naingtu a kung yu khu um ti lai lo caah thongsawm sarih kha an rel lai le an phawt hna lai le kha chung in an pin ra ko lai. Cucaah cun annih chan ah cun annih ahcun ai cuhmi theng kha si loin chiahmi tu an ra lai. First past the post cu ko si hlah PR system cu kha banabia Laitlang ah CNLD ah ai cuhmi ka pahra an si hnga NLD ah pahra an si hnga khi ciamphuai party a pahra an si hnga pahra pahra ti ko law fawinak cem in le an banabia anmah in khan ciamphuai party ah khan pathum kuat khawh ve ding an si cun ai cuh mi theng ka si ti lo ciamphuai party nih khan kha MP pathum kan tin caah nang nang nang hi hlawt dawh va kai ti an i chiah khi hau anmah kha le vote ai cuhmi pa thengmang kha a kal lai lo. Anmah party in fial in nang hi hluat dawh ah va kal tiah a thlahhin an i thlah lai. Cucu PR atu i PR system election an timi cu mah cucu si. Cucaah cun atu i miak hnih 25% a kan miak cang. PR system a kan miak rih lai. Cucaah election an tuah dingmi hi a zeiti hmanh in khi Min Aung Hlaing hi a sunghnak ding a tlawm ngaingai. A tlawm ngaingai. I cucaah cun tutan i election an tuah dingmi hi cu a si khawh chungin khi uh, mipi nih zeitindah kan kham lai kan kham khawh lo i election a tuah khawh i parliament a dirh khawh ahcun uh, amah le amah ruahnak a kengmi Cambodia te hna, Laos te hna, Vietnam hna, Taluk China hna, atu Russia a va tlonmi Belarus hei ti bantuk. Cun atu hi America ral pawl hi mu, America ral pawl Iran te hna ral an van i ser dih cang i mu. Hi pawl vialte khi Kawlram hoi ah an i cang dih te lai. An i cang dih te lai le khakha Atu i election kan kal dingmi tih a nung ngaingaimi cu si. Cucaah cun mipi nih a thi election a chuah bak ahhin cun ralkap uknak kha a rak rat than lai caah kum li le cheu chung, kum nga chung, kum va phan cang lai i election ahcun. Kum nga chung pi hi vialte Hi kan i pesakmi inn le lo kan sungmi, minung kan sungmi, sianginn zong kai kho ti loin kan fale kum nga chung siang kai lomi ka thei zoh hna ulaw tang nga kaimi pa kha kum nga cun tang hra phan ding ka tang nga dawh tan pang ko lai cu a satang ning in cun khapol vialte kha hei tuak ulaw kan sunghmi khi a hei tam khawh ning khi cucaah cun Atu Min Aung Hlaing chan kum li le cheu te atu election December a va tuah tining kum nga kan sungmi hi tuak u silaw Kawlram naingan ro budget ki kum khat ah 77 billion hrong a si ti si le US dollar in mu. Nai Kawlram in a hlin uh, li ai hnin mi nih a hrok mi kha Kawlram Naingan do budget nak na tam deuh ti si Kawlram Naingan do budget nak tam deuh rok ti si cu cu ralkap nih inn le lo a kan hrawh dih rih li hnin nih kan Naingan do budget nak ngan deuh a kan hrawk rih kan minung a kan hrawk rih Kawlram hi vialte te kan sung chang mi sung sung mu a tam tak tak mi ka atu PR system election a kan ti ri i miak hnih i a kan phuat ṭhan i Parliament a dir ahcun Kawlram mipi ral kan thawhmi hi cu a sung cemmi kan si lai vawleicung ah a sung cemmi kan si lai cucaah cun hi election hi mipi nih zeitindah kan kham lai zeitindah kan kham khawh lai an tuah khawh lo bak a hau an tuah khawh cun kan lo bak ko lai an tuah khawh kan lo ni si ve lai cucaah cun ral kan do dingmi kha kan lo ka ti tikah a va fau chin lengmang lai. Zeicahtiah ahcun legitimate government an nei cang. Parliament nih ṭha tein president a khan cang an ti lai le legitimacy kha ai tleih bantuk um lai le duh zong duh lo lawng kha kha kan ral tuknak kha a sau tuk lai caah tutan thlaruk te tang ko hi Hi thlaruk chungah hin kan thapi kan chuah a hau. Thatpi bak chuah a hau cang. Thih ah thih, nun ah nun thapi chuah a hau. Atu NUG vialte si hna seh, tlangcung hriamtlai vialte si hna seh, party dangdang si hna seh, thapi chuah a hau an ti dih cang. Heh an i chim. Atu ah Taluk nih Shanram ramri ummi hriamtlai pawl MNDA bantuk TNLA hei ti bantuk khi Taluk nih a control na a kut bak in a tlaih hna tikah hian nizan ti ni nan mit nih hmuh cio mi Lasu ti lengmang an va lak nunnak pek hi an va lak mi cu Tuluk nih chuhter ko hna seh teh pe u ti hna lai pek ngam lo awk Thalo khan thluachuah a pek hna tiah an pek. Cu tikah ra an domi zeite santlai ti ma hna pawl. Pakhat an va ting lai, Tuluk ni pe a ti la, na hi hi tiang khi i lak a ti lai. Cucaah hi hna pawl ral an tukmi pawl vialte khi atu ah zeitluk in an lung a dongh ve cio. Cucaah cun ral tuk hi atu lio ah hin a zipaw taktak emergency situation a um caah rang taktak in tuk i rang taktak i tei lo ahcun A caan a rauh ahcun hnulei in a van kan rengtu an um. Ar sanhter in a kan sanhtertu an um. Cucaah cun a rannak in an kan sanhter manh hlan ah kanmah lila nih ek ko kan phomh manh a si ahcun cucu lawnglawng ahcun kan laknak ding lam a um. Culo i duhsah in se kan kal ko la, duhsah in se kan ti hlan lio bantuk i kan kal i NCA satal bantuk na a kal ahcun mipi ral kan thawhnak hi ruahchannak a tlawm ngaingai timi kha tuzaan ah khan chim ka duh i tu thlaruk a tangmi ah hin thlapi chuah a hauh tuk ning hi mipi nih i fiang ko usih timi te kha election kong ah mahte cu van chim chih ka duhmi a si.